Ahari igana Katonyezi Radio West, Manya Kufuna Eihanga Ryawe.
Ompurikirizi wasiiba kurungi, edakiika zaaba ishatu ezaaraba omuri shaaha mushanju ez'eihangwe, amakuru omuri nyankore Rukiga aha Radio West ogakwitsya Hon Betha Katikunda. Uganda yaagambwaho nk'eihanga rya ikumi na mushanju omu nsi yoona kandi eihanga rya kana omu kizinga kya Africa aha mahanga agarikukirayo kugira abantu baingi abarikweyita nikwo kushaba ku hagire ekyakorwa aha kwongyera aha sente z'ekitongore eky'eby'amagara kibaase kuhweraho omu kukora aha nshonga ez'abantu abaine oburemeezi omu mitwe hamwe n'okwongyera kushomesa abantu okwerinda ebikorwa nk'ebyo. Okukwatwaho oku kuheereirweyo omu kigaaniiro eky'okutangira abantu okweyita ekibaire aha Paramenti omuri Kampala, ahu abarikukwatwaho bagambire aha nshonga ezirimu okwetiina hamwe na Gavumenti obutatamu amaani omu kukora aha buremeezi obw'emitwe hamwe n'ebindi bizibu. Abahanga omu by'amagara abarimu Dokita Innocent Ayesiga nibagira ngu abantu okweyita ehindukire enshonga y'amaani omu ihanga, Nikwo kushaba kuhagira ekyakorwa okureeba ngu enshonga egi yaahweraho kimwe omu Uganda. Pooriisi omuri Mbarara eriyo neecondooza ekihurikiriireho omuriro ogukwatsire eduuka y'ebya electronics aha kyombeko ekya Bishop Wills aha ruguuto rwa Garage Street omuri Kakoba Division nikwo kutsiga mukama w'eduuka egyo amagara ge gagyendeine. Omugambirizi wa pooriisi ahabw'ekyanga ekya Rwizi, Samson Kasaasira naagira ngu omuriro ogu nigugambwa kuba gubarikireho shaaha nkaina n'edakiika ana n'eitaano ez'ekiro ekyabusheeshera eizooba. Abapooriisi abarikuraaza omuriro barahukire kuhika aha mwanya nikwo kuguraaza gutakajanjaire okukwata amaduuka agandi agari aha kyombeko ekyo. Samson Kasasira naagira ngu mukama w'eduuka owamanywa nka Fred Tumusiime abaire ari omu duuka omu bwire obu omuriro gubarukireho kandi atungire amasya nikwo kwirukangisibwa ah'eirwariro erihango erya Mbarara ari omu mbeera mbi. Tumusiime yaija kufa omu kasheeshe k'erizooba ahabw'amasya agaatungire. Kasasira nagira ngu ekirugiriireho omuriro ogu n'okuhitsya obwahati tikikamanyirwe beitu okucondooza omu nshonga egi kuriyo nikugyenda omu maisho. Omu makuru agandi aga pooriisi, pooriisi omuri Kampala ejwaire amasimu igana ana n'ashatu aga smart phone agarikuteekateekwaho okuba gari ag'enyibano ahu esimu enyingi ahari ezi ziri eza iPhone.

Rwanda hamwe n'omu mahanga agandi. Naagira ngu amasimu makumi abiri aha masimu igana na nashatu agakwatsirwe gaaherize kutunga bakama baago obwo okucondooza kurikugumizamu omu maisho okukwata enkozi z'ebihagaro abanyangariize abantu. Pooriisi neeshaba omuntu weena owaakubaasa kuba yaayibirweho esimu okwihikirira pooriisi kandi agyende n'obuhame abaase kugarukana esimu ye. Abakwatsirwe nibaija kutwarwa omu kooti bajunaanwe okucondooza kukurahwe. Omu makuru agandi, bakuru b'entebe z'ebyaro omuri Bushenyi Ishaka Munisiparite nibashaba gavumenti ez'ebyanga okwongyera aha mushaara gwabo ogu barikushashurwa buri kwezi barikugira ngu nibakora omwoga muhango omu kutunguura ebyanga ebi barikurugamu kwonka tibarikufiibwaho nk'abeebembezi abandi. Abeebembezi aba bahaireyo okushaba kwabo eizooba erya nyimwebazyo obu babaire nibaheebwa akasiimo kaabo aka shiringi emitwaro ikumi n'ebiri aha bwa buri kyaro. Arikugambira aha mukoro ogu ogubaire ahari Bushenyi Ishaka Municipal Council Hall eizooba erya nyimwebazyo, Chairperson w'ekyaro ekya Nyarwanya omuri Central Division, Mauda Muhwezi agitsire ngu tikiri ky'oburingaaniza Gavumenti okwongyeza emishaara y'abeebembezi ab'eby'obutegyeki abandi reero ekaremwa kuheereza bakuru b'entebe z'ebyaro abarikukora omwoga muhango aha rurengo rw'ekyaro. Ebyo bikiri aho, Town Clerk owa Busheenyi Ishaka Municipality, Robert Nuwamanya ashabire abeebembezi b'ebyaro okureebuuza munonga okuta omu nkora puroguraamu ya gavumenti eya PDM egyendereire okuhwera abantu okuruga omu bworo.
N'okureeba obu akasente kari aka one million aku twariire kaatandika kukora ki? Haza ba odita barikwiija kutaayayo omu kwezi kwa mushanju kurikuhwa bareebe abu twariire miriyoni kandi abashemereire kuba nibatuheereza boona baagariire sente ezo, ahabw'oku ezi sente tituzaakugumayo. So nomwoga guri kureba omuntu omu kyaro kyawe hati iwe nabantu bangahe ababerekingiire aha video. Abebembezi ab'omu gomborora eya Kyizooba omuri Igara East omu district eya Bushenyi nibashaba kuhabaho okukwatanisiza hamwe n'abebembezi ab'omu magomborora agahereraine na Kyizooba omu kurwanisa ebikorwa by'obuhenda biragiro omu kyanga eki. Okushaba oku kuhairweyo Victor Bakikunde ori Chairperson w'egomborora eya Kyizooba aha kuziika Nathan Nkwiine oziikirwe omu maka gye omuri Kasheeshe Kitagata omu gomborora eya Kyizooba eizoobe rya Nyimwebazyo. Bakikunde agitsire ngu abeebembezi nibeetenga okukwatanisiza hamwe okureeba ngu baarinda ebintu by'abantu, amagara gaabo oteireho n'okurwanisa enkozi z'ebihagaro omu kyanga ekyo.
Turiyo nitukidiringa nana enkozi z'ebibi kugira omugisha gwa meeya wa Bugongi afune omugisha gwa meeya wa Rwentwa Town Kansoki Barampika hati nyowe naguma Kamandi Center turiyo nituza kukoraboretinga Gire bond kugira ngu omushuuma oraatwore okuwaanya obugongi emwe abarya tumuhinyire omu rukiriizo yaayerirwa yaarabamu ngu entuuha emukubaakure. So ekyo twengutsya kukikora. N'ahabw'ekyo ku haakuba hariho abambegazi b'abashuuma abarya, mwetereeze mumanye ngu obwire bwanyu bw'okuza omu theatre bwagira ki? Bwahika. Ahabw'okuba mbeire nyine challenge ya Rwentuuha, mbeire naatwora oku Kabugongi araba omu, Rwentuuha ashika yeeshereka. Kwonka hati Rwentuuha titwakyineyo ki? Mizaanazaana aha rwa kibara. N'ahabw'ekyo n'obwire bw'okujunwa. Bujumwe tuze omu gavumenti ensya. Omu butumwa bwe obw'okuhuumuriza, Rev. Samuel Ahimbisiibwe, omwahure w'oburiisa obwa Saint Stephen's Church of Uganda, Kabuba, ashabire ku habaho okukundana hamwe n'okugira obumwe abantu baaba nibenda kutuurana gye omu busingye.

Akanya ngu sente zaabura nobwo oyesiisi Ruhanga abireeba abishutamira sente zikabura mbwenu aisha omu. Rugo murugye aha. Busa omurabizo gaanyu. Eizooba rya Sande nza omu kyaro. Nk'oku nintambura kwonka omu makanisa agaandi. Amaramuzo twagigazamu kwonka yaashaasha naafukira esimu ngu omushabire. Murekye tugyende ahari ebyo tukundane tukunde amaramuzo gaitu. Eshaaha neehika orondera aha kuhwera ntaahwera.
Omu makuru ag'ebyemizaano, Morocco ebaire eihanga rya kana okuza aha rurengo orundi omu mpaka z'ekikopo ky'ensi yoona ahabw'omwaka ogu bwanyima y'okurwana amashaija aha kusumura penalties ekasinga Netherlands na goolo ishatu ahari ibiri omu muzaano ogwazaanirwa omuri Mexico omu kasheeshe k'erizooba. Tiimu zombi zaabanza kugwa amakazi na goolo emwe aha ndiijo omu dakiika eza kyenda Nikwo kwongyeramu edakiika ezindi makumi ashatu beitu bakaguma bagwire makazi nikwo kuhendera bagiire aha kusumura penalties. Obwa hati Morocco neija kukurasaho abataayaayise empaka ezi aba Canada aha Rwamukaaga orwa wiiki egi omu round y'eikumi na mukaaga. Omuzaano ogu nigwija kubagurwaho shaaha ibiri ez'ekiro nk'oku omunyamakuru waitu ow'eby'emizaano Patrick Kabateeraine, Nugres, arikushoboorora.
Aha raunda ya ikumi na mukaaga, tiimu ya Morocco neegaita aha tiimu ya Paraguay hamwe nana abaine rekoodi y'okusinga ekikopo kya World Cup emirundi mingi, emirundi etaano aba Brazil. Aba Paraguay bashohoize tiimu ya Germany esinga ekikopo kya World Cup emirundi ena aha penariti ya goolo ina ahari ishatu. Bwanyima ya normal time okuhendera goolo emwe ahari emwe kandi Brazil egire enyima bagye bimbe na goolo emwe ahari ziro nikwo kuteera Japan goolo ibiri ahari emwe ekabaasa kuba nayo neegyenda omu raawundi ya tiimu ikumi na mukaaga. Bwanyima y'emizaano nshanju na mukaaga hateezaanirwe, World Cup egi ereebire goolo zaaba nyingi munonga hatateebirwe goolo bibiri abiri na ishatu.
Webare munonga omunyamakuru waitu w'eby'emizaano Patrick Kabateeraine nu Grace ahabw'okutwitsyaho amakuru ago. Ocuhurikiize Radio West Radio Best aga ni gamwe aha gu twakwihiraho ery'eihanga. Abantu mukaaga batairwe amasasi baafeera aho ahari Mother and Child Centre omu kyanga ekya Bukizi bwa bumosho obw'orurembo orwa Stade haihi na Hamburger omuri Germany. Poliisi ya Germany neegira ngu abafiire n'abakazi bana hamwe n'abashaija babiri, boona ababaire bari abakozi ab'aha mwanya ogwo. Abandi bantu mushanju batungire obuhuta bw'amaani omu kutaahirira okwo. Poliisi neegira ngu okucondooza kuriyo nikugyenda omu maisho okubaasa kumanya abari enyima y'ekikorwa eki ekifeereiremu abantu mukaaga. Ohurukiriize, amakuru aho niho gaagarukira. Kambendeze kyamushana nungi.